א יעדן א גוטן, נאך שוין זיך נאכן זאמען קומען פאר די פאר די הלכות תפילה שיעור, מיין נאמען איז איז ארי' שווארץ, און דאס איז ברוך השם די פערטע שיעור אונז האבן יעצט אונז טוען יעצט אין די אין די אריין טוהן און און אריין גיין אין די הלכות תפילה, אבער די שיעור געווענליך יעדע צווייטע שיעור רעדט מען אביסל וועגן אביסל מוסר אדער הלכות פון רבי חיים קנייבסקי אויך א שטיקל מעשה, אזוי א שטיקל מעשה איז אביסל שפעט די וואך אויסגעבן די צווייטע שיעור פון די וואך, ברוך השם פורים קומט יעצט, דער אייבערשטער זאל העלפן בעזהשי ת מען זאל האבן א געזונטע פורים א פרייליכע פורים פאר גאנץ כלל ישראל. בכוחה של תפילה, דאס האלט מען יעצט ביי אין אורחות יושר'ס ספר, בכוחה של תפילה, דאך האבן מיר אויך גערעדט וועגן די וועגן די כח פון תפילה, קוים כבר אמר חזל, דאס האבן מיר געזאגט אין משך ימי פרשת ואתחנן פרק ד', איי קדוש ברוך הוא פויסער אויף תפילת קאבוריא, השם דאזענט, די אייבערשטער דאזענט, די אייבערשטער טוט נישט פסל'ן א מענטש'ס דאווענען, ואמרים זאגט אויך לא יאמר אדם, א מענטש זאל נישט זאגען, איי כדאי, עס איז נישט כדאי, להתפלל על בית המקדש ועל ישראל, איך בין נישט ווערד צו דאווען פאר כלל ישראל אדער בית המקדש. ווייל פארוואס טעם נאמר וואס די תורה זאגט שמוע אשמת הכוסוי אז זיכער הערן זיין זיין וויינען צו מחיל ת רש ב אין פרשת משפטים ואמין צו זאגן אויך מה יעשה אדם ויחכם וואס זאל א מענטש וואס זאל א מענטש טוהן און ווינטשען ווען ער וויל זיין קלוגער יבקש רחמים זאל בעטן בעטן פאר רחמים ממי שחכמה שלא זאל בעטן פאר רחמים פאר דאס וואס וואס געבט וואס געבט קריגשאפט דאס איז גמרא אין נידה תרפ ע אין עמוד ב' רבן גמליאל ער זאגט אויך גאבע פון לייע מיינען קושיא לתפילה ווי שטארק איז דאווען שבטל עסק זיידע נישט נישט נאר עס קען געוואלד ווערן א גזירה לוי אויך נישט מער און נישט נאר דאס אלא שקדמת לחוסר נישט אנלי אז די גזירה צו חתונה מיט א אייסער בטל געווארן אויך זי קען חתונה פאר איר שוועסטער רחל. ואמרי, זיי האבן געזאגט אויך, רצונך דיין ווילן, ליידער כוחה של תפילה. זיי וויסן ווי שטארק תפילה איז, אין מה יעשה כולו עושה חציו. עס קען נישט ערפילן כמה שוין אפילו, עס קען נישט כמה שוין כאטשיג גאנץ, כאטשיג האלב קען ער אקאמפלישן. ואמר זאגט אויך, גבה רב כהנא, שרייך מיט תפילה שם משום שעה בעת עלי אויך וואס אויך וויסן די די די די קינדער פון עלי הכהן די נביא זיי זענען געשאלדן געווארן אז ווען שחת זיי זאלן לעבן לאנג און מען און די ווייס פון עלי'ס קינדער וועט נישט וועט נישט מחבר זיין פאר די קרבנות אבער סקאב איבער תפילה און סקאב און אבער אבער נאר און סקאב גמור דורך תפילה וזוכר אבי זע איך עס אין מפלגת ברוך השם דורך תפילה איז דער די גזירה פון נישט לעבן לאנג בטל געווארן יא שוין און אויך הרב קארן אז ווען אז ווען א דעסענדענט פון פון איילי קוין און זייט איך געדאווענט זייער זייער שטארק זאל איך ווען צו לעבן לאנג אין שם און אז אויך אז אבער זאל וויסן אז איז די הייליגע ספרים שטייט אז די פאוער און פערפעקשאן אויף דער דאס לעצטע ווערטער קומט דאך נאר דורך דאווענען, יעדע ווארט, יעדע ווארט דאווענען איז זייער שטארק, ס'איז פערפעקט, ס'איז פיין, אין א וועלט פון הרג'ענען אויך אבער די רגע, ווער נאך וועגן אויך וועגן די כוונה פון דאווענען, צום כוונה פון דאווענען זייער זייער מורא'דיג זייער וויכטיג. און מ'דארף וויסן אז האבן כוונה פאר דאווענען איז ממש ממש א וויכטיגע זאך, ווייל טאר מען נישט, ס'איז שווער אז די תפילות נישט גייען צו שמים, דא ר' חיים קנייבסקי האט גערעדט דערפון, אמנם מי משכיב מעשה תפילה היא הכוונה, זיי וויסן עס איז פארשטאנען אז דעם דעם זייער וויכטיגע פאקטאר פון דאווענען איז איז כוונה און בעיסיק כוונה אדער ס'איז נאך נאך נאך די פאקט א א א מענטש איז יוצא היז חיוב צו דאווענען ווי לאנג ער האט מכוון די כאטש די פוס די ערשטע פסוק שמע און שמונה עשרה אפשר יוצא בדיעבד, געממ קיין ענק פסוק ראשון של קריאת שמע ברכה ראשון של שמונה עשרה, אז איין נאכאמאל אז טאמער איינער האט האט כאטש מכוון געווען די ערשטע פסוק שמע די ערשטע פרק שמע די ערשטע פרק ערשטע שמונה עשרה די ערשטע תפילת שמונה עשרה כאטש ער איז יוצא דערפון די האר תפלה יאלפינען ווען ווען תפלה פיר מ'שטייט אין תענית און צו אב ד הפייסט פון מהר ם כסב לעובדוי בכל לבבכם צו דינען די אייבערשטער מיט די גאנצע הארץ און די גמרא זאגט אין תענית איזה עבודה איזשי בלב וואס איז עבודה איז בלב אין הארץ די תפילה ואמרי שטייט אויך אין אויך אזוי אין סנהדרין די חמ מ זאגט דערפון פארשידענע זאגן איבער די איבער די וויכטיגקייט פון דאווענען דורך דורך צו טון דורך דורך צו טון כוונה פון דאווענען וואמען מספר צורך ליס סכם זיבע שש מים איים סארי איך האב סקיפט וואמני רחמולי בבואי די אייבערשטער האט ליב די דעדיקעישאן פון די הארץ פון איינעם וואו מיר נישט שייט אויך א מספר איינער וואס דאווענט צורך שכב את לב באש שבשמים א מענטש זאל דאווענען זאל זאל מכוון זיין הארץ צו צו די אייבערשטער שטעל מיר שטאט די פסוק תוך לבן תקשב את נערכו און ווייטער וואו מיר שייט אויך א מינוט וואו מיר שייט אויך אין קיווע אדם מיט תפילה ווען א מענטש האט האט די ריכטיגע כוונות פון דאווענען, ווי נפתח שתלת נשמת, קען קען זיכער ווערן אז די אז די תפילות זענען געווען געהערט ווערן, רמי, ווי ס'שטייט אין גמרא ראשונה דף ח א, שניים שלא למיטה, צוויי מענטשן זענען געווען אין בעט, חולים שובען זענען זייער זייער קראנק.

סאו ער געדארפט ווערן ערפענט געווארן און אנדערע איז נישט ערפענט געווארן. זייער שווער ספעלט תפילה שלמה, ווער עס געדאווענט א גאנצע דאווענען איז עס געפענט געווארן, וזער שלא ספעלט תפילה שלמה, און די אנדערע וואס נישט האט נישט געדאווענט ווי א מענטש אדער מיט א שלמה'דיגע דאווענען, לא נהנה, ס'איז נישט ערפענט געווארן. ווארום ווי עס שטייט, איין תפלתו של אדם נשמעת, ער האמת נשב כפו. די גמרא זאגט אז מענטש'ס דבר איז נאר געהערט טאמער ער קען לייגען זיין נשמה אין היז האנט. דאס איז, דהיינו, שספר מכוונה עיין שם, דאס הייסט אויב ער האט געדאווענט ווי ער מיינט מיט דאווען בכוונה,

דארף ער ערשט רחמים און פאררחמים און תחנונים פאר די אייבערשטער, שכעוסת וסקווה, איין וואס מיינט איין וואס מאכט א תקווה אויף דאווענען, איינס וואס האט תחנונים זיין דאווענען איז נישט גוט, רמז זאגט אויכעט אז מ'פאלט שוך שירת עצמו כישכון כנגדו. איינער וואס דארף ווען מ'ס דאס זאל אימעדזשענען אז א שכינה איז אקעגן אים, וואו מיר עס שטייט אויך אין ברכות כ ח עמוד ב' כי שאתם מתפללים דיר פאר מי אתם עומדים, ווען איר דאווענטס זאלסט וויסן ווער שטייט ווער נישט די שטייטס אין פארנט פון. ברכות אין און קיווען טאמער איינער קען נישט מכוון זיין וכן לא ל ב מעזבתא דנפחא אדער מכוון טאמער קיינער קען אז איינער קען נישט קאנצעטרירן געהעריג אין זיין דאווענען זאל זאל מען נישט שמייסן מיט א האמער אנטיל קען מען טאקע מכוון זיין אויסער ווען שכימע זאגט בשעה שאתם מתפללים צייט ווען מען דאווענט לא יהיה לכם שתי לבבות זאל שוין זאל צוויי הארצן עכ פ פאר הקדוש ברוך הוא ועכ פ פאר די חיילים איינס פאר די אייבערשטער און איינס פאר אנדערע זאכן פאר אנדערע שטותים וואס אבער ר' אשר שרייבט קיים את לבשרך, זאלסט קאנסטרירן אין דיין דאווענען, כי התפילה היא ראש עבודת הלב, ווייל תפילה איז די עבודה פון הארץ, ווען מנך ידבר לך ולא עם לבו, טא ווען דיין זון וואלט גערעדט צו דיר, און דיין און דיין מיינד איז ערגעץ אנדערש, הלך לך, זי וואלט נישט געווען זייער אפסעט. און מיינט אז די טיפעכע שכל פון מענטליכע עולם האלט וויאזוי דענקען א טיפע שריפה וואס איז אין אונז א יומען ביאינג אקט אין אזא וועג פאר די מח מאכן מלאכים עד כאן איז שוין ווייל חיי אדם סי קאל סי פאלף מעשה נורא על מי שאין מקבל משכורת שמים רחמנא לצלן וואס איז גוט טו מען פאר פארגעבן פאר פאר זאגן ברכה פארגעבן אן קאנצעטרירן איז אויך די חיי אדם קו ע' סימן א' וואס וואס לויט אזא אזא סקערי מעשה איינער וואס האט נישט קיין סיד אין ווי א מענטש מענטש ווי זאגט די אייבישטער'ס נאמען וועט צענדיגן יעצט א מעשה פון פון פסח קאהן זאג א חידוש די מעשה די כח התפילה וואס איז די כח פון תפילה טאקע איך ווייס איך בין זיכער יעדער געדענקט יארן צוריק אין די יארן נײַנצן הונדערט פֿיר די מעשה פון סורי פעלדמאן יעדער געדאווענט אז אז מען זאל דיר זאל מיר קענען רעסקיוען איר. דאס גייט דאס א פסח קראנק געזאגט אין מאסע יעצט איך זאג אין אידיש. ס'איז געווען מיטוואך אין די חודש פון מעי ניינטין נייענטי פאר איך מיין ס'איז געווען צייט פון איר צייט די אידישע קאמיוניטי אין ניו יארק איז געווען זייער באהאפטונג ס'איז געווען אזוי א סקערי מעשה וואס געהאט פאטענטשעל פאר א שלעכטע סוף. ס'איז געווען מער ווי צוויי הונדערט מיידלעך פון א בית יעקב סקול אין בארא פארק זענען געגאנגען צו אן אאוטינג אין אולד סטויברידזש ווילעדזש אין מעסעטשוסעטס. זיי זענען געגאנגען צו א שיינע מוזיעם וואס איז געווען וואס האט ריקריעטעד די לעבן אין ניו ענגלאנד פון די זיבעצן ניינציגס ביז די אכצן דרייסיגס. די מוזיעם איז געווען בערך הונדערט זעכציג מיילס פון ברוקלין. אויפן וועג, די מדריכים און די משפיעים, די מיינער און משפיעים, געמאכט א סטאפ ביי ביגעלאו אהעל פארק סטעיט פארק אין יוניאן קאנעטיקוט פאר צוויי שעה, זאל די תלמידות קענען עסן פרישטאג און איינזעהן די שיינקייט פון די פארק. זיי האבן געדארפט אנקומען צו די באסעס אין מינוט צייט, אבער ווייל די מיינער האט געווען איבעראל די גאנצע פארק, אסאך זענען נישט געקענט צוגעקומען אין צייט צו די באסעס, יעדער מיידל געהאט א חבר'טע צו גיין מיט, נאר איין מיידל שרי פעלדמאן וואס איז געווען פערציג יאר אלט, פערצן יאר אלט, וואקסען איז געווארן סעפערעיטעד, געווארן סעפערירט פון איר חבר'טע, און די רעסט אויף די גרופע. זיי מיינען אז אלע מענער מיינעך זענען צוגעקומען צו די באסעס, די טיטשערס און די משפיעים, מאכסט זיכער אז יעדער איז דא, זיי זענען שאקירט, זיי האבן איינגעזען אז סארי פעלמאן איז נישטא, נאכן זוכן זוכן זוכן פאליס און וואלונטירן זענען זיי אנגעקומען און אנגעפאנגען זוכן ממש אינטענסיוו סוירטש פאר איהם. וואלונטירן פון קאנעטיקעט, מעסעטשוסעטס און ניו יארק און ניו דזשערסי, און פון מאנטריאל, איז געווען אינוואלווד אין דעם זוכן. הונדערטער הצלה מעמבערס פון ניו יארק זענען געפארן קיין ביגעלאו האלל סטעיט פארק צו זוכן וואסארי, איינע פון די לייף טרעטענינג דעינדזשערס איז געווען זען בער אין די פארק, עספעשעלי ביינאכט. און שולן און סקולס אין בארא פארק און ווייטער, מענטשן האבן אנגעהויבן צו זאגן תהילים און געדאווענט אז סארי פערמאן זאל זיין זיכער בשלום ושלווה, פאר צוויי טעג די פאליציי און וואלונטירס האבן אומגענוג צופאקט אין פיר נאמען, איין און פֿערציק צופרי בערך צען און אַכט און צוואַנציק אינדערפרי, אפעצער דעניס לעבאוו האט געזען סארי אויפן זייט פון א בוים, ס'איז געווען זייער קאלט און זייער נאס, אין די צייט זיי געשטאנען געדאווענט כוונה די אפיסער האט גערופן איר נאמען זי האט געזאגט אז זי האט די קאפ אקעי אקעי אבער האט נישט גערעדט צו איר צו אים גארנישט בכלל און זי האט עקספלעינט צו אים שפעטער און צו די דזשורנאליסט און אלע ניוז ריפארטערס ווייל זי איז געווען אינמיטן דאווענען עס איז נישט שיין פאר די אייבערשטער צו צו אינטראקטן מיטן דאווענען, עס איז א אייבערשטער יעצט, וואס וואס טוט מען יעצט? היינט איז צוריט רעי, היינט איז מיסטער הערצאג. ער האט געזאגט רב רב קול רב קרן שליט א אז דעמאלטס איז געווען ביטן זאגן די פשט פון שמע ביז ובשעריך זי האט צוגעלייגט אז זי גלייבט אז יעדע אידישע, גוטע אידישע מיידל אדער אינגל וואלט געטון די זעלבע זאך, ס'איז געווען מדה אויף סעקונדעס, נישט מער ווי צוואנציג סעקונדעס, ווי ווייט זי האט געענטפערט צו די אפיסער. די אפיסער האט געגעבן איר א מאנטל, און זי האט געקענט אויסוואקן אויף זיך אליין אין די וואלדן. שפעטער און ער הענגט אין מעמאריעל האספיטאל ווי עס איז זי גענומען, מען האט זי אינטערוויוט ביי די דאקטארס און נאך נאך דזשורנאליסטס, זי האט עקספלעינירט אז זי האט סורווייווט ביי עסן אביסל אביסל קענדי און פרעצעלס זי גייט מיט איר בה נאר אביסל אין א צייט אזוי כאטש זי האט געהאט אביסל עסן ביז מען האט זי געטראפן ביינאכט, זי איז געבליבן אין איין פלאץ און ממש געדאווענט אינגרויסן. זי האט געזאגט תהלים וואס זי קען נישט געהאט קיין תהלים מיט איר, זי האט געלערנט נאר א קליין תהלים, סא זי האט געזאגט די תהלים וואס זי קען בעל פה, און אנדערע פרקים וואס זי גייט ברענגען קליינע סידור'ל, וואס האבן נישט געהאט די גאנצע תהלים בכלל, און די גוטע נייעס, זי האט זיך גענומען זייער שנעל, א ברוך השם געזינגען, געטאנצט, געפריידט, געדאנקט די אייבערשטער, און אין סקולס און אפיסעס און אין היימען, ווען זי איז אהיימגעקומען צוריק אין פיפטי פארסט סטריט אין בארא פארק ווי זי געוואוינט, חבר'טעס און שכנים זענען געקומען אין גאס געדאנסט, מען האט געטאנצן און געזינגען, זייער שיין, אפילו די מעשה איז געשעהן זייער זייער לאנג אגאו, טרי דעקעדס אגאו. זאגט דאס אויף קראון ער קען נישט פארגעסען וואס דאס די דזשורנאליסטס האבן געפאוקעסט אויף די הייליגקייט פון די מיידל וואס דארווין האט וואס האט געטראפן איר און גערעדט וועגן דארווין זייער וויכטיג ביינאכט מיט די גראנקע פאר די תפילות מיט די אלע תפילות וואס סאך טויזענט האבן געענטפערט זאגט שמעון עשרה מ'זאגט די ווערטער אן א שכל, א חיינים סיום בידיך, פאר אונזער לעבן האסט מיר געגעבן אין דיין הענט, ווי א נשמה'לע בקיעת לח, און דיין פאוער און פאר די נשמות וואס האבן געגעבן, וואס האבן געטראסטען אין דיך, ווי א שכל פון די ניסים שמחיים אנו וואס טוט אונז יעדן טאג